Kia ora tātou, o Mahaki. Ā, tēnei tātou, o tēnei wāhanga e rangahau ana i ētahi pūrākau, ētahi kōrero no tō iwi ake, no tō whānau ake. Nō reira, anei tētahi pūrākau, ētahi hītori o ōku iwi i tēnei wā. Nō reira, ā, hei te mutunga, ētahi pātai, ā, mōu, Ā, inā ka āta whakarongo koe ki tēnei pūrākau, tēnā koa, kia hoki mahara ki, ā, ki ngā tūpuna kei roto i tēnei pūrākau, ā, ki ngā ingoa maunga, ki ngā awa rānei, ki ngā iwi, ā, o roto ēnei o ngā kōrero hītori o ōku mātua tūpuna. Nō reira, Ko te tūmanako ia hei he āwhina tēnei ki a koutou kia āta whakaaro he aha wētahi atu pūrākau nō tō iwi ake. Nō reira, e mahaki, e areare taringa mai. Ko te tīmatanga o tēnei iwi a Ngāti Manu i tīmata ake i Muriwhenua. Anei ētahi kōrero a ōku mātua tūpuna. e kī ana, i ahu mai a Ngāti Manu i a Ngā, Ngā Manu. He tupuna ia nō Tohe. Ko ngā kōrero e pā ana ki tērā tupuna rongonui a Tohe, ko tōna kāinga i Muriwhenua. Ko Maungapiko, ko Kapowairua Ko tōna iwi ngā kaitiaki o Te Rerenga Wairua. I tērā wā ana hoki, ka pakanga te iwi o Tohe ki a Ngāti Whātua. E noho a Ngāti Whātua i Muriwhenua. Ko te maungārongo i hohoutia mō tēnei pakanga, he mea tuku e Tohe tana mokopuna, a Rānini Kura Tuarua, hei wahine mā tētahi o ngā rangatira o Ngāti Whātua. Nō muri rawa, ka whakarērea ake e rātou te whenua o Muriwhenua. Ka heke rātou ki Te Wairoa, noho ai. Ko te īngoa tō rātou pā ko Ōunuwhao. i te rohe o Takiwira. Ka tupu te aroha i roto i a Tohe, ka whakamomori te kaumātua mō tōna mokopuna, ka whakaaronuitia e ia kia haere ia ki te kite I a Te Rānini Kura i mua i tana matenga. Ka whakareri ia ki te haere. Kātahi ka huri ake tana iwi, ka mea, Kua kaumātua rawa koe? Pēhea ka mate koe i a koe e haere ana? Ka huri ake te kaumātua nei, ka kī ake, Mēnā ahau ka mate, me kapokapo ake taku wairua e koutou. Anā, i īngoatia taua wāhi rā ko Kapowairua. Ka haere atu a Tohe me tana hāwini, ko Ariki tōna īngoa. He maha ngā īngoa o te tai hauāuru i tapaina e Tohe. I whakawhitingia te moana o Hokianga. Nō tana taenga atu Ki Maunganui, ka pā mai ki a ia te mate kai. I te wā ka takoto ai ki runga i te tihi o Maunganui ka rere mai te kāhui manu, ki te whāngai a ia ki te kai kia ngata rawa tana hiahia. I tana hekenga mai i taua maunga rā, ka karangahia e ia tētahi wāhi pātata nei ko Manu Whētau. Engari, nō tana taenga atu ki tētahi wāhi kiripiro ka tino ngoikore. Ka hinga, ka mate ia ki reira. Ko te ingoa o taua wāhi rā, ko Mahutu. E ai ki ngā kōrero o ōku tūpuna, ka kaingia ngā kanohi o Tohe e te manu. Nā runga o tēnei ka puta tēnei īngoa karanga ko Ngāti Manu, o ngā uri o Te Rānini Kura Tuarua. Nā reira, he īngoa tahito a Ngāti Manu ki roto i te Tai Tokerau. I nekehia a Ngāti Manu mai Te Wairoa ki Tautoro noho ai i te wā o Te Rāwhiao. He tupuna rongonui ia, ka moe ia ki a Te Rukinga, he tamahine a Te Rā. Koia te tupuna nui o Ngati Rahi, Ngati Rahiri, aroha mai. Mā tēnā moenga ka honohonotia a Ngati Manu ki ngā uri o Rahiri, kātahi Ka tīmata te urunga mai o Ngāti Manu ki ngā rohe o te Tokerau arā ki te Pēwhairangi. I whakataukītia ko te tokowhitu o Te Rāwheao, nā te mea he toa wāna tamariki katoa, arā ngā taitama me ngā wāhine, ki te mau patu, ki te mau tao i ngā pakanga o Ngāti Manu. Ko ngā tamariki nei Ko te au, ko tāke, ko kōhinetau, ko ngaro, ko taumata, ko kororā, rātou ko ngaromata. Ko te kōhurutanga o te ao e te ngare raumati i Kororāreka te take e tukuna ngā whenua o Kororāreka ki a Tara me tōna iwi o Ngāti Manu. Ka heke mai ngā maunga o Ngāti Manu ki Kororāreka noho tahi ai. I mua noa atu i te taenga mai o te Pākehā, ka whakatūngia E Ngāti Manu, ōna pā ki Tāpeka, ki Kororāreka, ki Matauwhi, ki Urutī, ki Ōmata, ki Ōkiato, ki Ōtuihu, me te wahapū. Ā, nō te taenga mai o te Pākehā ka tīmata a Ngāti Manu ki te hoko kai, hoko wai, hoko wahine ki ngā kaipuke i tae mai ki Kororāreka, arā, ki Te Pēwhairangi. He iwi iti a Ngāti Manu i tērā wā. Nō te kītinga o ngā rangatira o Ngāti Manu i ngā taonga, i ngā rawa a tauiwi, ka puta tō rātou hiahia ki wēnei taonga. Ko te mea I tino kaingākautia e rātou ko ngā pū a tauiwi. Ka utua e ngā kaipuke ngā moni tauranga, ko te utu he pū kōtahi. I tērā wā, i tangohia ake e ngā rangatira o Ngāpuhi ngā īngoa Pākehā hei īngoa anō mō rātou. Ko Kawiti, i tangohia te ingoa nei ko Te Ruki. Ko Whiria, i tangohia mai te ingoa nō te kīngi o Tahiti, ko Pomare, hei ingoa mōna. Ko Te Whareumu, i tangohia te ingoa nei Kīngi Hori. Ko tō rātou mōhioranga, ko rātou anahe ngā kīngi o ēnei whenua. Kāhore tētahi atu. He iwi manaaki ō mātou mātua tūpuna ki ngā tauiwi i tae mai ki konei. Nā rātou i tiaki, i whāngai, i atawhai ngā Pākehā. Ka noho rātou i raro i te mana o ngā rangatira. Ko te wāhanga tuatahi o tēnei pūrākau e whānau, ā, ko te tūmanako ia, kua rongo, kua areare taringa mai ki wētahi o ngā īngoa, tēnā koa, hoki mahara, tuhia rānei ngā īngoa o tēnā pā, o tērā maunga, hei awhi i a koe ki te kimi ki te rapu rānei, ētahi hui pūrākau nō tō iwi ake. Nō reira, anei a Matua Walter e mihi ana ki a koutou, kia noho haumaru tō whānau, ā konei ka waea atu ki a koutou, kia rongo i tō reo, kia whai kōrero anō tāua ki a tāua, nō reira, ā, tēnei a Matua Walter e mihi ana, mauri tū, mauri toa.